ئەگەر بێین سەیری ئەم گەردوونە بکەین ئەوە دەبینین کە پڕیەتی لە شتی سەیر. ئەو کاتە ئێمەش دەتوانین بۆ ماوەیەکی درێژ سەیری ئاسمان بکەین، لە ئاسمان ئەستێرەکان زۆرن، هەروەها نهێنی گەردوون ئاشکرا نییە و لەو ئاسمانەدا ئەستێرەیەکی تایبەت هەیە کە وام لێ دەکات دەربارەی کەسێکی زۆر تایبەت بیرکەمەوە. ئێستاش با چیڕۆکی خۆمتان بۆ باس کەم. لە کاتێکی بەرەبەیاندا، لەو پەڕی بێ سەروبەرییەوە مەحاڵێک هات، ئەویش بریتی بوو لە یەکێک لە نهێنییەکانی هەرە گەورەی گەردوون. دەبینن کە من لە شوێنێکی نایاب و نهێنییەوە هاتووم. تەنها ئێمە دەزانین کە سیستەمی خۆر هێزی کێشکردنی بریتییە لە دوو هێزی کێشکردن. دوو جووت هەسارە بە دەوری خۆردا بەیەکەوە دەخولێنەوە. بەڵام هەر یەکەیان خاوەن هێزی کێشکردنی خۆیەتی و بە پێچەوانە لەگەڵ هێزەکەی تر جیاوازە. ئێستا لە جیهانەکەی ئێمەدا دەکرێ بکەوی و وە بەرز بیەوە. ئەوە نهێنیەکانی ئەم دوو گەردوونە بوو. بەڵام ئەم چیڕۆکەی کە باسی دەکەم دەربارەی خۆشەویستیە. هەندێک خەڵک دەڵێن دوو خۆشەویست هەرگیز یەک یان نین لە کاتی لە دایک بووندا لە یەک جیا دەکرێنەوە و هەردوو نیوەکە بەردەوام پەرۆشن بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک تا بگەن بەلای یەکتر. بۆ ئەوەی کەوا لە چیڕۆکەکەم تێبگەن، پێویستە تۆ سێ یاسای سەرەکی دەربارەی هێزی کێشکردنی زەوی بزانیت. ئەوە گرینگە هەر شتێکی تاک ڕادەکێشرێت بەهۆی هێزی کێشکردنی جیهانەوە کە بۆی دێت نەوەکو لە جێگایەکی تر. کێشی هەر شتێک دەتوانرێ هاوسەنگی بکرێت بە بەکارهێنانی ماددە لە جیهانێکی تردا، ماددە پێچەوانەکان. پاش ماوەیەک لەو پەیوەندییەی کەوا دروست بووە، ماددەی پێوەندیکراو لەگەڵ ماددەی پێچەوانە دەسووتێنرێت. ئەم یاسایانەش وەکو گەردوونە کۆنەکەن ناگۆڕدرێن. ئەوان دەڵێن کەوا ئەم شتەی ڕوویداوە هیچ جیاکاریەکی نییە. هێزی کێشکردن. دەڵێن ناتوانرێت کەوا شەڕی لەگەڵ بکرێت. باشە من ڕازی نیم. چی دەبێ ئەگەر خۆشەویستی بەهێزتر بوو لە هێزی کەشکردن؟ ئێستا با بگەڕێینەوە کاتە تاریکیەکان کە هەر پەیوەندێک لە نێوان جیهانەکان زۆر مەترسیدار بوو و هەروەها پەیوەندیەکان بە تەواوی قەدەغەکراو بوو. لای سەرەوەی یەکێک لە گەردوونەکان پێشکەوتن و دەوڵەمەند بوون، لە کاتێکدا لە لای خوارەوە ئێمە ماددە پێچەوانەکان دەدزین لە سەرەوە بۆ گەرمکردنەوەی ماڵەکانمان. تاوەکو لە ژیان بەردەوام بین، هەموو شتێک دەخەینە مەترسییەوە، تەنانەت ژیانی خۆشمان. پێموابێ مردووە. ئەوانەی کە واڕێگەیان پێدراوە پەیوەندی بە جیهانەکەی ترەوە بکەن لە ڕێگەی جیهانی گواستنەوەیە ئەویش ئەنجومەنی گەورەیە لە سەرەوە. ئەم ئەنجومەنە بۆیە دروست کراوە تاوەکو نەوتمان بە هەرزان لێ بکڕن و هەروەها لە بەرامبەریشدا کارەبامان بە شێوەیەکی گران پێ بفرۆشن بۆ ئەوەی نەتوانین کاریگەریمان لەسەریان هەبێ. لەبەر گواستنەوەی جیهانی من، من لە هەتیوخانە گەورە بووم. دایک و باوکی من لە تەقینەوەیەکی گەورەدا مردن. دەزگای نەوتی گواستنەوەی جیهانیی تەقییەوە، کەوا لەو کات زۆربەی شارەکان بە هۆی ئەمەوە لەناو چوون. لە بەختی من ئەو پشووەی کۆتایی هەفتە بوو بە منیان وت سەردانی کورە گەورەکەت بیکی بکە من تاکە کەس بووم لە خانەوادەکەم دەربازم بوو. لە ڕاستیدا پورە بیکی دوو شتی زۆر گرینگی هەبوو کەوا من زۆر زۆرم خۆش دەویست مۆدێلی فڕۆکەوانی و هەروەها ئەو کێکەی دەستی پورە بیکی کە دروستی دەکرد. بە تەمام سبەی هەندێ دەنکە هەڵاڵەی پەمەیت بۆ بهێنم. بیکی هەوڵی دەدا ئەو کارانەی کەوا خۆی دەیکرد لە ژیاندا فێری منیشی بکا گەیشتینە سەر نەوەکانی خاتوونەکان. لەو خێزانەی کە ئێمە هەمان بوو. ئێستا زانیم. نهێنی پەمەیی بوونی ئەم شتە بوو نیشانەیەکی هەنگوینی بوو لەوێ. بیکی ئەوانە چۆن دروست دەکرێن؟ بڕوانە هەموو شتێک لەو کتێبەیە ئەم کتێبە لە دایکمەوە بۆ ماوەتەوە و بە دڵنیاییەوە دەیدەم بە دایکت ڕۆژێک دێ کە تۆ گەورە دەبی ئەو کات دەیدەم بە تۆ. بیکی زۆر جار منی دەنارد بۆ چیای ساگی بۆ کۆکردنەوەی هەڵاڵەی پەمەیی. ئەو تاکە شوێن بوو کە شوێنێکی قەدەغەکراو بوو تاوەکو بتانی هەنگی پەمەیی بدۆزیتەوە. هەنگەکان کە خواردن دەدەن بە گوڵەکان لە هەردوو جیهاندا. وە دڵنیا بن لەوەی کەوا بە بێ ئەوان هەرگیز ئەم چیڕۆکە ڕووی نەدەدا بەڵام من لەمەیاندا نهێنیەکی بچووکی خۆم هەیە من بە بەردەوامی بە دوای بارانی دژی خۆمان دەکەوتم لە سەرەوە ڕۆژێکیان من دوورتر ڕۆیشتم لەوەی کەوا پێویست بوو بەسەر هێڵی هەورەکان بە بەردەوامی من بازم دەدا، بەردەوام بووم لە ڕۆیشتن لەوێ و ئەو ڕۆژەش، بەڵێ ئەم ڕۆژە، هەر ئەم ڕۆژە بوو کە ژیانمی گۆڕی بۆ هەتا هەتایە.

هێی! هێی پێم بڵێ تۆ لە کوێی من دەمێکە چاوەڕێی تۆم. دراوسێکەمان دزی لێکراوە ئەوان دەڵێن دزەکە یەکێکە لەوانەی خوارەوە ڕاوچیەکان بە دەمانچەوە لەوێن سنوور داخراوە تۆ بەڕاستە؟ ڕوخسارت وا لێ مەکە من لەوێ بووم وایە؟ سەیرکە تا ئەو کاتەی کەوا باشی سەیرکە ئێستا فڕێی دەدەم زۆر باشە تۆ ئامادەی بەڵێ ئامادەم

تۆ ئەوە دەزانی کە ئەوانەی سەرۆ زۆر باشن؟ بەڵێ ئێمە واین. بەڵێ وایە ئەوان نایابن. چاوەڕێکە من شتێکم بۆت هێناوە ئەویش لە هەردوو جیهانەکە هەیە ئەوە چییە؟ ناتوانم ئاوە پێتی بڵێم دەبێت چاوەکانت داخەی چاوەکانت داخە دەی ئێستاش بابی بینم دایخە دەی دایخە ئەوە دامخت ینی دادخستۆ وایە؟ باشە باشە دەی ئێستاش دەمت بکەرەوە من ناتوانم زیاتر بیگەێنمە لاش چۆنەکە لە هەردوو جیهان هەیە منەوە نازانم دەبێ پرسیار لە هەنگەکان بکەین بەڕاستمە نازانم خەیاڵ بکە ئەگەر بتوانین بڕۆینە هەر شوێنێک کە بمانەوێ مەبەستم بەڕاستی من دەتوانم خەیاڵی ئەمە بکەم هی دەزانی چی؟ چی؟ ئێمە دەتوانین بیکەین دەی با خەیاڵ بکەین و بڕۆینە خوارەوە دەی؟ ئامادەی ئێستا تۆ ئامادەی ئامادەم سێ دوو یەک هی ئاگە دەربە ئێستا دێمە خوارەوە پێم بڵێ ئێستا تۆ ئەستاوی ئەگەداری خۆت بە مەهێڵە قاچەکانت بڕۆم بیگرە گرتم باشە ئەگەدار بە ئێستا دەسوڕێنەوە دەی قاچەکانت بگرە من وا چاوەکانم داخستوە بەڕاستی دڵم زۆر خۆشە زۆر خۆشە ئاگدار بە سیرکە ئاگدار بە ئەم دارە بگرە ماندوو بم دوبارە بکەینەوە ئەم جارە باشتر ئامادە بە باشە زۆر باشە ئامادە ئامادەی باڵێ دەی ئێستاش وەرە خوارەوە پێم بڵێ تۆ باشی؟ باشە بۆ سوڕانەوە شتر ئامادە بە بەڵێ با زۆر بەرزبینەوە باشە ئێستا باشتر بەرزت دەکەمەوە خەمت نەبێت گوێ لەمە بوو؟ بەڵێ. دەبێ ئێمە ئێستا بڕۆین. لەوەیە بیانگرن خێراکە ئادەم.

کاکە ئادەم فڕۆکەیەکمان بۆ دروستکە

گواستنەوەی جیهانیە و ڕووی دەدا بەڵێ دەبێ یاری بکەین تا سەرکەوین بەڵێ. سڵاو ئەلبێرت. خاتوونە سانسۆن چیت بۆ من هێناوە؟ مادەی پێچەوانە بۆ دانەوەی قەرزەکانم. ئەوە دایدەپۆشێ؟ هاوسەرەکەم دەڵێ ئەوە دژە جەنگە لە بۆڕی نەوتی سەرەکی. پابلۆ وەرە سەیری کە ئامادەیە. باشە دەست پێ مەکە تا بەتەواوی جێبەجێ دەکرێ. باشە ئەوەتانی ئێستا ئێمە لێرەین. واو ئەم ستافە زۆر نایابن ئەمە بۆ فرۆشتنە؟ تا ئێستا نەخێر نەخێر ئێمە جێگیر بووی نازیزم سپاس ئاه دەتوانی ئەو کریمەی جوانکاریم بۆ بنێری؟ وا دەکەین ئاگاداری خۆت بە گوێت لەوە بوادەم ئێمە دەبێ ئەو کرێمە تەواو بکەین. باشە منیش پێم خۆشە بەڵام ئەلبێرت تۆ دەزانی کەوا ئەم شتەی کەوا تۆ باسی دەکەی چەند ساڵێکی دەوێ. لە پشت ئەو جیهانەوە خەونێکی گەلە زۆر بەدی هاتووە بەڵام بۆ ژیان دەگۆڕێت بۆ کاری ئەم جیهانە سەرەوە. ئێمە لە سەرەوە دەژین لە. گەڵ ئێوە لە براوەی کەسە بەهێزەکان چاوەڕێی ئەنجامەکانیان لێ دەکەین بەڵێی ژمارە نۆ کەسە هەست دەکەم بە خێر هاتنی. خاتوو ئیدین مۆری بکەین لە بەشی گشتی تڕانێس کە ئەو بەشێکە لە جیهانی گواستنەوەی ئێمە.

بەڵام بینەران دەیانەوێت ئەو شتە بزانن کام کارەیە کە براوەکانمان دەست نیشان دەکەن خۆت ویتت فەرموو. زۆر باشە ئەمڕۆ کارێک بە یەکێک لە براوەکانمان پێشکەش دەکەین. باشە لێرەوە با بڕۆین ئێستاش براوەکان لە بەختی خۆیان تاقی دەکرێنەوە. باوەڕ بەمە ناکەم ئەمە خۆیەتی. ژمارە دوو. با بڕۆ سەیرکە ئەمە ئیدی نا من بە تەواوی دڵنیام.

تکایە چاکەتەکانتان لابدەن و بەتاڵی بکەنەوە. تکایە چاکەتەکەشت داکەنە. سەد و شەست و پێنج پاوەندە. با جوڵێ. تۆ کەسێکی نوێی؟ بەڵێ. چەندەم نۆم؟ نهۆمی سفر. ناوت؟ ئادەم کرێک.

بەڵێ بەڵێ من دەگەڕێم بە دوای وێستگەی پازدە کەرتی هەشت. سێیەم ڕێڕەوی خوارەوە. زۆر سپاس.

بیخۆنەوە بە خۆشی بێت. نەفرەت نەخێر نا نەخێر بە نەفرەت بێ من زۆر داوای لێ بردون دەکەم تکای بمبورن هیچ بیرۆکەیەکم نەبوو زۆر داوای لێ بردون نانی گەران مەبە برادەر ئێوە هەموو کارە نوێیەکان دەکەن. جوانە. ناوم بۆبە بۆب چاوتریک ئەی ناوی تۆ؟ ئاه من ئادەم ئادەم کریک. بەڕێز کرۆک تکایە بەدوامدا وەرە بەڕێبەر چاوەڕێت دەکات تاکو بتبینێ. باشە بەدڵنیایەوە ئێستا دێم زۆر سوپاس. هەی هەی سەیرکە بزانە چی بە پشتەوەیە. ئۆه بەڕاستی ئاگەدار نەبووم بەڵام گاڵتەیەکی زۆر جوانە ئۆۆ بەڕێز کرۆک تکایە کاتمان زۆر بەدەستەوە نییە لە دەرەوەی ڕێگاکەت بمبینە بۆ لیستی کەرەستەکانمان ئەوەی پێویستە وەرە بیبە پێویستم پێتە بۆ تەواوکردنی فۆرمی سیخوڕی هەروەها باجی جۆراوجۆر و دەرچوون و سوڵەی خۆراکی هاڕاو وەرە بەڕێز کرێک. وەرە ژوورەوە وەرە. ئەو دژە گەشە کرێمە وای لە تۆ کردووە کە بێدەنگ بی لە بەڵێنەکانت ها پێم بڵێ بەڵام ئەوە تەواوە بۆ بنچینەی دادگاکە ئایا پێم بڵێ تۆش هەمان بۆ چوونت هەیە ها بەڵێ بەڵێ بە دڵنیایەوە فەرمو فەرمو دانیشە زۆر سپاس. تۆ پێویستە خۆت ببەستیەوە بەو کورسیە خراپەوە ببورە مەبەستم جێگای دانیشتنە ئۆ زۆر باشە هیچ پرسیارێکی ترتان هەیە بەڕز کرێک بەڵێ تەنها پێم سەیرەکەم هەم خەڵکە لەبەر ئەوەی من بەرز دەبمەوە دەبێت چی بکەن م، ئەوە تەنها ئامێرێکە بۆ ڕاهێنانە. ئەوان ئامێری بەرهەمەکەمانن لە جیهانەکەتان. لە لایەکی ترەوە تۆ هەلێکی نایابت لە بەردەستدایە. ئاسایشی کۆمپانیاکە، خەڵکی جیهانی خوارەوە ئەم کارە بەدەست بێنێت، بەڵام جیاکارییەک کراوە لە حەڵاتەکان. پێویستە تۆ زۆر بە باشی ئاگاداری خۆت بیت. ئێستاش لێرە واژوو بکە. تکایە دووبارەی دەکەمەوە، واژووی بکە تکایە. و ئێستاش هەندێک ئاگاداریکردنەوە ئێمە بە تەواوی لە کۆڵینەوە لەسەر هەردوو جیانەکە دەکەین بە تەواوی وربینی بۆ بکەین ئەوەش مانە ئەوەیە کە بەی شێوەیە پەیوەندی ناپێویست لە جیهانی سەرەوە بێت تەنها گرینگی بە کارەکە بدەو هەموو شتێ باش دەبێ هەروا شتێکی تریش یاساکانی ئێرە زۆر زۆر توندن وەک دەزانی تۆ لەگەڵ شتەکانی جیهانی سەرەوە کار دەکەی ئەوەش مانای ئەوەیە کە تۆ بە تەواوەتی هەموو جارێ تۆ بە جوانی بپشکنین تێگەیشتی ئەگەر هەر مادەیەکی تری لابێ ئەوا هەروا دەردەکرێیت و زیندانیش دەکرێی بەڵام من وا هەست دەکەم کە ئەو شتە لە تۆ ڕوونادات. وایە بەڕێز کێک وایە وایە بەڕێز کارێ مەکەوە هەست بکەم هەڵم باشە دووری خەوە کونێکی تری گەورەی نەوت پەرەی سندووە کە لە کانزا دزراوەکە هاتووە لە بۆڕی نەوتی سەرەکی کار لە گواستنەوەی جیهانی دەکات ئاسایشەکە تونتر بکەن سێ دزەکەی جیهانی خوارەوە هەفتەی رابردوو لەسێدارەدران لە بەرەبەیانی ئەم بەیانییە لە خاڵی جیابوونەوەی نێوان جیهانەکان، لەم بارەیەوە بەرپرسانی جیهانی بۆ ئەم حاڵەتە لێدوان دەدەن، بە دڵنیاییش نامانەوێت ئەوان بێن بۆ جیهانی ئێمە. هێی. ئەوە بەڕێز لاگابواڵانە کە بەڕێوەبەری نۆەمی سەرەوەیە. ئەوەش هەواڵەکان بوون کە پێشکەشمان کردن لە کەناڵی کوردیاوە. زۆر سوپاستان دەکەین. ئادەم تۆ نابوایە ئەو کارەت بکردایە. من دەمتوانی بۆتی ڕوون بکەمەوە جیانی گواستنەوە خراپترین شت بوو کە تا ئێستا بەسەرمان هاتووە ئێستا چی تۆ یەکێک لەوان ئەو خەڵکانە هەموویان چڵێسن تۆش بەنیازی قازێکی زێڕینیان بدەیت هەیە پێم بڵێ ئێمەش خۆ هیچمان نییە. بەڵێ ئێمە خەڵکی خوارەوەین مەبەستم ئەوەیە تەنها ڕێگایەکە لەبەر ئەوەیە هیچمان نییە. پێم مەڵێ کە هیچم نییە بەڵکو هەموو شتێکم هەیە بەڵێ هەموو شتێک وە من هەموو شتێکم دا پێی وەکو کوڕی خۆم. وەکو کوڕی خۆم مامەڵەم لەگەڵ کردی. من دڵنیام تۆ لێرە دەچیتە دەرەوەو خۆت بە کوشت دەدەی و ئەوە هەموو شتێکە کە دەیکەی تەنها لەبەر ئەوەی خۆت بە کوشت بدەی. بە نەفرەت بی. نەخێر. ئەمە چیە؟ ئەڵبێت ئەڵبێت تکایە وەرە من مەبەستم ئەوە نەبوو تکایە ئەڵبێت تکایە وەرەوە چاوەڕێ نەکەی کەوا من ئەوە لە بیر بکەم ئەو گواستنەوەی جیهانی هەموو خێزانەکەمی لە ناو بێر تێگەیشتی سیرکە ئەگەر بمتوانێ ئەم گواستنەوە جیهانیە بەکار بهێنم ئەو پاوەەردە پەمەیەی تەنها بیکی بۆ ئەو بوو تەنها بۆ ئەوە بوو جۆرە هیوایەک ببەخشم بە ژیان ئەوە تەنها شتێکە دەمەوێ بیکەم دەی تکایە ئەلبێر دەی تکایە پێویستم بە یارمەتی تا ئەلبەر تکایە دەی تکایە باشە زۆر باشە یارمەتی دەدەم باشە باش. زۆر باشە ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار کەسێک دێتە لامان بەخێر بێ سڵاو سڵاو من ئیدن مۆرم ئیدن مۆر من ڕووداوێکم بەسەر هات کاتێک هەرزەکار بووم هەموو شتێکی پێش ئەوە نەما هەندێک جار شتەکان لە خۆما بۆم دەگەڕێنەوە بەڵام من دڵنیا نیم کە و شتانە ڕاستین یان خۆم دروستیان دەکەم ئەوە بێئومێدیە دەزانم من هەر شتێکم لێون بێت ئەوە لەوێیە ئاه بەڵام ئەوەی کەوا من دەترسێنێ زۆربەی کات وەک ئەوەیە کە هەست بکەی شتێکت لێون بووە بەڕێز کرد بەڵێ ئەوەش کلیلی سیستەمی ساکردنەوەی تۆیە بۆ ئەوەی بتانی سیستەمەکە بپارێزی و ئەوەش یەکەم بەشی تۆیە لە ماددەی پێچەوانە. زۆر باشە. ئاگادار بە بە پێش سارکردنەوە خێرا گەرم دەبێت. زۆر سپاس. هی وابزانەوە کەسێکی زۆر نابووتە. من هەموو جارە لە دوای ناخواردن دەچم جگەرە دەکێشم بۆچی سەرێکمان لێ نادەیت بۆ خۆمان هەندێک گفتوگۆ دەکەین. زۆر باشە، بێگومان. هەی بۆب، ئاساییە بێمە ژوورەوە؟ بەڵێ بەڵێ وەرە ژوورەوە هەی پێم لە تۆ جگەرە دەکێشی؟ نانا زۆر سپاس من جگەرە ناکێشم. زۆر باشە وەرە دانیشە. دەبینی ئێرەکە چۆڵە لەمە دوا کەس ناتوانن لە جیانی گواستنەوە جگەرە بکێشێ بەڵام من هەردەی کێشم نەفرەتی خەڵک لێرە ڕێگایەکی سەیریان هەیە بۆ بینینی شتەکان جیاوازی هەر شتێکان هەر کەسێک پێی دەڵێن ڕووی گرژ بەو جۆرە. دەکرێ داوای چاکەیەکت لێ بکەم؟ بەڵێ، بێگومان. دەکرێ هەندێک پووڵم بۆ بێنی؟ وتت پووڵ؟ بەڵێ پووڵ. نامەوێ خۆم هەڵبکێشم بەڵام بەڵام من لە جیهانی سەرەوە گەورەترین کۆمەڵگەی پووڵم هەبوو ئەگەر تۆ دەتانی هەندێک پوولی جیهانی خۆتانم بۆ بێنی زۆر سپاست دەکەم. باشە بەڵێ مەبەستم بەڵێ بێگومان تۆ خەمت نەبێ بۆتی دێنم. زۆر باشە زۆر باشە دژە هێزی کێشکردن. زۆر ئەستەمە. بەڵێ تۆ ئەوە دەزانی. باشە من کارم لەسەر ئەوە کردووە. ئەو کرێمەی کەوا دروستم کردووە کرێمی دژە پیربوونە. ئۆ ئۆ زۆر باشە ئەگەر پێویستت بە یارمەتی بوو ئەو من لێرەم بۆ شارەزام لە گەیاندنی کۆمپیوتەرەکان پێویستت بە هەر شتێک بوو پێم بڵێ. باشە کەوایە. پێم وایە کەوا شتێک هەیە کە تۆ دەتوانی یارمەتیم بدەی. پرسیارێکم دەکرد ئەگەر تۆ بتوانی پەیوەندیم بۆ دروست بکەی لەگەڵ کارمەندێکی سەرەوە لە جیهانی سەرەوە. جیهانی سەرەوە؟ ئا بەڵێ. ئەو کەسە ناوی. ئیدن مۆرە. بێگومان. باشە. باشە پلانەکە چییە؟ هێشتا ئەوە نازانم کاری لەسەر دەکەم بەڵام خۆتو ئەوت بینیوە وایە؟ نەخێر نەخێر من ئەوم بە باشی نەبینیوە بەڵام بەڵام ئەو لەوێیە. پابلۆ، من مەبەستم ئەوەیە ئەو ڕێک پێنج نهۆم لە منەوە دوورە هەر ئەوەندەیە. تۆ دڵنیای ئەوە شایەنیەتی؟ مەبەستم ئەوە دە ساڵ تێپەڕی بەسەر بینینی ئەو. بەڵێ شایەنیەتی.

تۆ زۆر پێش دەکەوی بەڕێز کێرک سپاس. ئێستا پێویستە ئەوە ڕووبدا لە هەر چرکەیەکدا لێرە ئەوە دێت. وا دەبینم. لە کۆتاییدا کاریگەری ئەو شتە چەندە؟ باشە ئێستا بەڕاستی تەنها چەند چرکەیەک بەڵام و ئێستا خۆتان دەبینین کاری لەسەر دەکەین. بە تەواوی دەست پێکراوە، بەم زوانەش دەست بە توێکارییەکە دەکەین. دواتر ئێمەش نموونەکە لەسەر ئەم ژنەی خوارەوە تاقی دەکەینەوە. ئەوە کرێمی جوانکارییە بە بۆنەی هەڵۆوێن. ئۆهۆ ئەوە کرێمی جوانکارییە بە بۆنەی هاڵۆوین. نا ئەوە ستانداردی جوانکارییان دەست کەوتە خوارەوە وابزانم ئەوە باشترە. هێی واز لەو برادەرە بهێنن ئەوان تەنها چاوچنۆکن هەر ئەوەندە درەنگە پێم وابێ دەمێنیتەوە؟ بەڵی بیر دەکەمەوە بزانم ئەو شتانەی ماوە تەواوی بکەم. باشە دەبێ ئەو سەگە بەرمەوە وەرە کچێ. وەرە با بڕۆین هەی تۆ دەزانی کە ئەوان ناتوان کاتی زیاتر بدەنێ بەڵێ دەزانم باشە تەواو سبینێ دەتبینمەوە زۆر بە گرانی کار مەکە زۆر باشە. سڵاو بەڵێ هەوە نا ببوورە بۆ ئەم شەو بەدەستی هێنا بەڵێ بە گوێرە سپی دەتوانی بیت باشە دەتوان ناوەکەتم پێ بڵێیت بۆ ڕۆ جۆیتس سپاس باشە کاتێکی خۆش. بڕوام پێ بکە ئادەم بەرەو سووتان دەچێت پەرۆشەکەش تەنها بە بەکارهێنانی هەندێک ئاوی سارد بۆ خوارەوە تکایە لە بیرت بێت تۆ نابێت کاژمێرێک زیاتر لەگەڵ شتانە بمێنیتەوە بەڵێ دەزانم دەزانم تەواو باشە پابلەوە چییە؟ پێم بڵێ چییە؟ باشە تۆ پلانت چییە ها هەرجل لەبەر دەکەیت و دەیگۆڕی دەڕۆی بۆ ئاسمان پاشان پاشان چی من نازانانی نا نازانم باشە با من یەکسەر ئەو بەدەست بێنم باشە ئەو دەتبینێ باشە ئەو خۆی هاێشتە ناو سوپاکەت دەڵێت کە تۆی خۆش دەوێت و هەرگیزش لە بیرت ناکات بەڵێ بەڵی لەوانەیە هەر لە کاتی دەست پێکردنەوە تۆ بۆی سوتاوی تۆش پێت وتوە کە خۆشم دەوێت بەڵام لە ڕاستیدا تۆ دەڕۆی و لەوانە شەزارێکی تر نەبینەوە بۆ دە ساڵی تر. هەروەها چی تۆ تۆ بەڕاستی بیر دەکەیەوە کە ئەو ئەو تەنها چاوەڕێ تۆ دەکە بەڵێ بەڵێ بەڵێ بێگومان وا دەکەم ئادەم تۆ لە لای خوارەوەی باشە ئەوت بەدەست هێنا بیسی دەزانی چی من گرەو دەکەم کە ئەو کچە بانگی پۆلیس دەکات بۆ جاری دوم تۆ بینی منیش دڵنیام کە بانجی پۆلیس ناکات ئادەم تۆ زۆر لە خەیاڵدای باشە بۆچی ئەوەندە دوو دڵی لەگەڵم خەڵکانە ئاو باشترم دەزانی براکەم هەمان ڕێگای هەبوو لەو کاتێ تۆش دەچتە سەرەوە تۆش وەکو ئەو ناگەرێتەوە ئاوا کۆتای پێدێنی

ئیدن ئیدن ئێسەیکە ئێستا ئەو منم ئۆ بەڕێز بۆڕۆ چۆتێس وایە تاوەڕێکەیە خولەک هی ئیدن سڵاو من ناوم پاوڵایە ئەها ئەوەی کە دوێنێ بە تەلفۆن قسەمان کرد نانا ئێمە یەکتر دەناسین بەڵام من زۆرم پێ سەیرە کە پاش ئەو هەموومایە منی پژوێ خستووە. نا ئەو تەنها شتەکانی بیرچۆتەوە. مەبەستت چییە؟ ئەو تووشی بیرچوونەوە بووە. چاوەڕێکە واتە لە بیرچوونەوە نەخۆش لە بیرچوونەوە؟ بەڵێ دوای ڕووداوەکە بەڵێ. ویستت من ببینی؟ بەڵێ بەڵێ بەڵێ نەخێر سیرکە سیرکە من بیرم لەوە دەکردەوە کەوا ئێمە لە ڕاستیدا من بیرم دەکردەوە کە ئەو بەهرەی کە کارم لەسەری کردووە نیشانتی بدەم من بیرم لەوە دەکردەوە کەوا سەرنجڕاکەش بێ بۆ تۆ ئەیوانە هەروەها قسەکردنێکی پیشەیانە بەڵێ دەتوانم دەتوانم کەوە نیشانتی بدەم؟ بەڵێ بێگومان دەتوانین بۆ نا. دەزانی چرکەیەک دەخایەنێ تاوەکو کارەکە کارا بێ. باشە؟ بەڵێ من بەڵێ بەڵێ من کارم لەگەڵ ئەو گەنجە کردووە کە لە جیهانەکەی تر لە جیهانی گواستنەوە کار دەکا من سەرسام بووم بە کارەکانی ئەو گەنجە ئەو گەنجە لەو کاتەوەی کە منداڵ بووە کێشێت توش بووە بەڕاستی کێشەکەی زۆر ناخۆش ڕاستە ناخۆشە بەڵێ تۆ پورەکەی بیکی دەناسی؟ ئەو تاکە ئەندامی خێزانەکەیە کە لە ناو ئەوان داباشە تۆ دەبێ ئەو بهێنی باشە لە ڕاستیەکەی ئەوەیە کە کە ناتوانێت ئەو بێت بۆ ئێرە بەڵام بەڵام بۆ نا باشە چونکە ئەو سەر بە جیهانی خوارەوەیە چی؟ ببوورە من تەنها نازانم تۆ بۆ سێو شتانە بە من دەڵێ بەڵێ من پێم وا بۆ ئەم شتانە سەرنجڕاکەش بێ بۆ تۆ ئەو زۆر بە ئەو ستافە چییە؟ ئەم شتە لە ڕاستیدا نهێنێکی تایبەت خۆمە حەز بە نهێنی دەکا. تۆ باشی؟ بەڵێ بەڵێ من باشم بەڵێ بەڵێ لە ڕاستیدا من زۆر باش دەکەی ئەو بەڕاست خخوا سەیری ئەمە بکە بەڵێ بڵێ من زۆر باشم تکە تۆ دڵگرامە بە بڕوا بکە من زۆر باشم دەی دواتر دەبینەوە دەگەڕێمەوە باشە من دەگەڕێمەوە زۆر باشە چاوەڕێ بکە

ئەو ناگەڕێتەوە؟ بەڵام بۆچی؟ نا، باوەڕ ناکەم. بەڵام ئەو کوڕێکی زۆر زیرەکە. دەزانم. پابلۆ تکایە. کورە تۆ دەزانی کە چۆن ئەو شتانە هەڵدەگری پێم بڵێ تۆ بە تەواوی خۆت سووتاندووە بۆ یەکەمێک زیاتر ئاگداری خۆت بە لە ناو جێگاکەت کەمێ زیادی لێدا تا چاک دەبی بەردەوام بە باشە پێم بڵێ هەموو شتێک باشە بەڕێز کرۆک؟ بەڵێ بەڵێ بەڵێ هەموو شتێک باشە بەڵام تەنها ئەوە نەبێ کە. من هەمیشە شتەکان پاک دەکەمەوە. ئەوەش لیستی کاندیدەکانە بۆ نوسینگەی دادوەرەکان. ئۆۆ زۆر باشە زۆر سپاس. لە کۆتایی ڕۆژەکە دێت بۆ لات بۆ دیاری کردن. هێی دەتوانم بیبینم؟ بێگومان. پیاو مۆدێلەکەەوە گەوەیە بۆ قازەکەت لێنا پیاو ئەوان دەیانێت بڵێم چی کاتی نمایشەکەیە ئاسیر کە ئێستا کاتی نمایشەکەیە ئۆ خۆ دەیبینی تۆ تازە دەستت پێ کردووە کاتی خۆش بەسەر دەبێت. پێش ئەوەی کە دەست بە بەخشینەکان بکەین، ئێمە لیستێکی تاکەکەسیمان هەیە کە چیتر پێویستیمان بە خزمەتەکانیان نییە. ئالبێرت میدوا، سۆزان گۆنزالێز، جۆن فیلیپ. باوەڕکەن هاوڕێیان، چیتر شتەکانتان کار ناکەن. هیچ شتێک نییە تا نیگەران بن. مەترسن، هەموو شتێک باشە. بیاتریس جۆیس دی بۆ برۆدجۆیتێس.

بەڵام ڕێکەوتنامەی گواستنەوەی جیهانیت بە کۆتایی دێت ئیتر تۆ دەبێ بچیتەوە بۆ ماڵەوە. جێف دۆهێم ئێبیۆ کراسی دیمیتری ڕۆستا ئۆسکار فلۆتێر ستیڤن کرەیگ. هەرگیز لێرە باوەڕ بە هیچ کەسێک مەکە هەموان یەک کۆمەڵن ئادەم. تەواو مەبەستم ئەوێ هەموو شتەکان کۆ دەکەیەوە دەڕۆی پاش سی و یەک ساڵ ئەوان وەکو زبڵ دەرم دەکەن بەڵێ ئەوە شێوازی ئەوانە ئەوە بۆ کۆمەڵەکەت لێرە شتی زۆر دەکرێت. دەستم دەدەیتێ؟ با بۆ دڵ دەم. هەڵیدا. باشە. دەست خۆش. وەرم گرت. هەی بۆب من بەڕاستی بەداخەوەم تۆ هیچ خەم بۆ من مەخۆ هاوڕێکەم ئەوە دۆڕانیێوان بوو ڕاستە ئاگاداری خۆت بە باشە